Wieħed mill-kotba rari, jew aħjar rarissimi, li nsibu fil-Biblijoteka ta' Malta hu ktieb żgħir miktub minn Nostradamus, magħruf li kien iħabbar il-ġejjieni. Kien jippubblika dawn il-profeziji fi ktieb. Hawnhekk qed nitkellmu lejn is-sena 1550. F'Malta għandna wieħed mill-ewwel edizzjonijiet tal-ktieb tiegħu bl-isem Le Prophète. li bil-Malti tfisser il-profeziji. Ismu proprju kien Michel de Nostre Dame, imma maż-żmien il-Latinizzaw ismu u sar magħruf bħala Nostradamus.
M'humiex żguri meta twieled. jekk hux fl-erbatax jew il-21 ta' Diċembru 1503. Imma żguri li miet fit-tnejn ta' Lulju 1566. Kien spiżjar u kellu reputazzjoni li kellu d-don tal-profezija. Hemm min veru emmen li kien profetiku f'kitbitu. Imma oħrajn jgħidu li kien jiddeskrivi b'mod vag fil-kitbiet tiegħu biex jħalli wisa' għal interpretazzjoni.
Nostradamus baqa' jissemma l-aktar f'dawn l-aħħar snin għax isemmi l-famuż dittatur Hitler. Nostradamus kiteb dwar Hitler kważi erba' mitt sena qabel ma dan id-dittatur wassal id-dinja f'gwerra globali. Biss irridu nagħmlu nota żgħira, issejjaħlu Hista flok Hitler.
Best Farouche de Femme, Flev Tranè. Bhejjem feroċi mġewħa jaqsmu x-xmara bil-għewm. Parti kbira mill-armata tkun kontra Hista. Il-kbir ikkaxkru Gaġġa ta' Lat Saħar. Meta l-ulied Ġermaniżi ma josservaw l-ebda liġi.
Pierre, x'qed jiġrilek? Ħdiet sola.
Fis-sole tkissirni. Fil-bidu ma tajtx kas, tista' jgħaddili, imma qed itini attak qawwi, qed ikissirni. Ma da hekk ma tħu xejn. Qed nieħu l-mistur li tan it-tabib dal-għodu, imma imma kollu ta' xejn, xara kif jien.
Jien, se tiġġielek. Hu ħsieb taf.

Mid-dehra l-pesta daħlet anke hawnhekk, mill-bibien magħluqa ta' din l-università. X'nagħmlu?
M'hemmx wisq x'nagħmlu, Michelle. Irridu nagħlqu l-bibien ta' hawnhekk. Ma nistgħux inkunu irresponsabbli u ta' theddida għas-saħħa tal-istudenti tagħna. Michelle, m'hemmx wisq x'nagħmlu. Itilqu 'l barra issa. Sib lil sħabek li mhux maħsusin bil-marda. Tersqux lejn min ikun maħsus bil-marda, lanqas jekk ikunu sħabkom stess. Għax timirdu intom ikollu l-pesta tittieħed ħafna. Marru, aqdu l-affarijiet tagħkom, ħalluhom hawn, tieħdu xejn magħkom għax iġorru l-pesta kull fejn tmorru nkella. Marru, marru, issa biex
L-interessanti hu li Nostradamus jissalva mill-pesta u jgħin lil ħafna oħrajn bil-metodi li uża biex jiġġieled din il-marda. Kif kien jaf?
Skont kif qal Michel Nostradam innifsu, huwa għamel tmien snin jesperimenta u joħloq mediċini mill-pjanti. Kien sar magħruf bħala spiżjar, u ddeċieda li jidħol fl-Università ta' Montpellier biex jilħaq tabib. Imma ġara li maż-żmien inkixef li huwa kien spiżjar. Għal dak iż-żmien xogħol ta' spiżjar kien xogħol manwali, mhux aċċettat li jsir minn nies universitarji. Imma Michel xorta bqa' jaħdem ta' spiżjar u kien sar magħruf ukoll li vvinta r-Rose Spill, li kien irrappurtat li kien jagħmel minn petali tal-ward u ħxejjex u ingredjenti oħra, u li jingħad kienet tipproteġi kontra l-pesta.
Fl-1531, Michel mar ġewwa Agen, fejn iżżewweġ l' Henriette Ancos u kellhom żewġt itfal. Biss, fl-1534, il-mara u t-tfal mitulu. Michel ma riedx jibqa' għaġeb. Allura mar s-Salon de Provence. Hemm iltaqa' mal-mla Sinjura Anne Ponsard u kellhom sitt itfal. Michel beda jnaqqas mix-xogħol tiegħu bħala spiżjar u beda joqrob iktar lejn l-okkult. U fis-sena 1550 Kiteb l-ewwel almanakk tiegħu tas-sena. U minn hemm 'il quddiem beda jsir magħruf u saħansitra ismu ġie latinizzat għal Nostradamus, li kien unur għalih. Is-suċċess ta' dan l-almanakk għamillu kuraġġ jibqa' jikteb u b'kollox kiteb ħdax-il almanakk. mal-6338 profeziji. Hawn tajjeb jekk neżaminaw kwartin ieħor li kien fuq fomm kulħadd dan l-aħħar. Nitkellmu dwar it-traġedja ta' 9/11, l-attakk fuq it-Twin Towers. Veru Nostradamus ħabbar l-attakk fuq New York il-Belt New York, York il-Ġdida. Fil-45 grad, Is-sema taqbad. In-nhar jersaq lejn il-kbira belt ġdida. U f'daqqa waħda fjammi kbar jinfirxu ma' kullimkien. Meta wieħed jitlob prova minn Normanni.
Ħafna kienu li rabtu dan il-kwartin mat-traġedja tat-Twin Towers li seħħ f'New York City. Minħabba l-kliem il-kbira belt ġdida.
Il-kitba tiegħu kienet qed issir iktar u iktar kontroversjali u ġieli ġabitu u ressqitu lejn l-inkwiet mal-awtoritajiet, għalkemm kien hemm ħafna li kienu jistennewha. Insellem lilek Majestà Neriku t-Tieni u nsellem lilek Majestà Katerina de Medici. Ġejt ġewwa Pariġi malajr kemm stajt wara li rċivejt l-istedina tagħkom.
Missier Michel Nostradamus, huwa minnu illi inti ktibt l-almanakk tal-1555? Iva, Majesta', Sire. F'dan l-almanakk inti ssemmi li sa jsir attentat anonimu fuq il-familja rjali. Kif sirt taf bih? U kellek sehem int f'dan l-attentat? Le, ma jista', Sire. Jiena dak li ktibt, ktibtu wara snin ta' studju bir-reqqa ta' testi antiki, b'mod speċjali l-Bibbja. Il-Bibbja?
X'għandha x'taqsam il-Bibbja? Billi nimmedita u nikkontempla u billi nipprova nagħraf naqra l-futur, il-ġejjieni.

Nistqarr miegħek kif stqarrejt bosta drabi ma' ħafna oħrajn li jiena ma nattribwixxix lili nnifsi li nagħmel ix-xogħol ta' profeta. Il-profeti ħabbru ħafna affarijiet sbieħ u kbar li għad iridu jseħħu u li jiena niflihom bir-reqqa. Jiena biss astrologu u naħdem fuq oroskopi komparattivi. Mela, Monsinjur Nostradamus, ibqa' magħna kemm ikun hemm bżonn ħalli tfissrilna dawn il-ġrajjiet u sabiex taħdmilna l-oroskopji personali għat-tfal tagħna. Aħna lesti nħallsu tajjeb għax-xogħol tiegħek. Imma qabel ma ttina tweġiba, Il-Knisja, x'taħseb dwar ix-xogħol tiegħek? L-Inkwiżizzjoni, għad kellek xi tgħid magħha? U Ruma, xi tgħid fuq il-kitbiet tiegħek? Minkejja l-biża' tiegħi li xi darba nista' nkun akkużat bl-ereżija, kemm l-astroloġija kif ukoll il-profezija qatt ma ġew magħrufin bħala ereżija. Jiena qatt ma għamilt maġija la biex nagħraf x'nikteb u lanqas biex nispjega dak li nikteb. Dan nistqarru b'idejja fuq qalbi li jiena qatt ma għamilt maġija. Mill-bqija dejjem kelli relazzjoni tajba mal-Knisja u t-tagħlim tagħha. Mela kull ma jonqos hu li tilqa' l-offerta tagħna. Huwa ta' unur għalija li nkun fis-servizz tagħkom. Mela allura, Missier Nostradamus, aħna qegħdin naħtruk kunsillier u tabib privat ta' Karlu, it-tifel il-kbir tagħna. Insellimlek, Kunsillier Nostradamus. Qisuni bħala l-qaddej tal-Majesta' tagħkom.
Iżda minbarra numru t'almanakki, Nostradamus kiteb żewġ kotba oħra ta' xjenza medika dwar il-mediċini mill-pjanti li hu kien skopra. Imma bla dubju l-aktar ktieb popolari ta' Nostradamus huwa dak li proprju qed nitkellmu fuqu. Dak li għandna kopja oriġinali tiegħu fil-Bibljoteka ta' Malta bl-isem Les Prophéties. Huwa maħsub u meqjus li l-kwartini fejn tissemma Malta, Nostradamus kien qed jirreferi għall-ġrajjiet tat-Tieni Gwerra Dinjija. Ovvjament, l-iktar kwartin interessanti għalina l-Maltin għaliex Nostradamus isemmi lil Malta darbtejn fil-kwartini profetiċi tiegħu. U proprju fl-epoka ta' gwerra, li ħafna jaħsbu li kien qed jirreferi għat-Tieni Gwerra Dinjija.
Fil-post viċin, mhux 'il bogħod minn Venezja, It-tnejn qablu li jespandu fl-Ażja u l-Afrika. Mir-Rhine, Hitler issa jitkellem għal Venezja. Biki u dmugħ f'Malta u l-Kosta Ligura. Dawl u dija jidhru jiddu fuq Lyon. Malta tittieħed u f'daqqa waħda mitmuma. Sardon u Maurice jqarrqu Ġinevra u Londra jippretendu li ttradixxew lis-serduq. Hu maħsub li l-ewwel kwartier jirreferi għal-laqgħa bejn Hitler u Mussolini, viċin Venezja, tat-2 ta' Ġunju 1940, fejn ġie diskuss id-dħul tal-Italja fil-gwerra, u jgħid, li f'Malta kien hemm biki u dmugħ. Hitler iffirma t-Tripartite Treaty mal-Ġappun u firex il-gwerra lejn l-Ażja. Ġimgħa wara, fl-għaxra ta' Ġunju l-Italja attakkat lil Malta għall-ewwel darba. Biss Dardon u Maurice u s-Serduq x'għandhom x'jaqsmu magħna? Jew forsi xi darba toħroġ it-tifsira. Jew forsi din hi nota għall-ġejjieni li għad irid jiġi? Min jaf?
Irridu nsemmu li xi ftit tas-snin ilu dehru fuq il-midja diversi kwartini foloz miktubin bl-istil ta' Nostradamus, daw ta' parsi biex ibassru l-aħħar tad-dinja, b'mod speċjali l-2012. Dawk kienu kollha fittizji. Li nistgħu ngħidu hu li Nostradamus għandu ċertu faxxinu għax fuq kollox dak li bassar dejjem kien meqjus viċin dak li ġara. Biss it-tajjeb hu li daħħal il-gżira ċkejkna ta' Malta fl-istorja. Dan jagħmel dan id-daqsxejn ta' ktieb fil-bibljoteka tagħna deheb